Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belre News one vha tshi khou avhalelwa nga Rutshi zwa Maremba. Vhorasaintsi vha ri vho guda nḓila ine ṋotshi ya fhufha ngayo u fhaṱa modele muswa wa AI. U ya nga ha bammbiri yavho yo anḓadzwaho kha dzhenala ya eLife, vhorasaintsi vho bveledza modele wa khompuyutha u edzaho maluvhi a ṋotshi. Vho wana uri nḓila ine ṋotshi ya tshimbidza ngayo muvhili wayo musi i tshi fhufha i thusa u bveledza milaedza yo khetheaho maluvhini. Hezwi zwi bveledza zwiga zwa nyuraḽa zwine zwa tendela ṋotshi u ṱalula zwithu zwine zwa vha kha vhupo vhune ya khou fhufha khaho, tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Sheffield. Kha tsedzuluso ntswa yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Earth Systems Science Data, vhasedzulusi vho bvisa dathabeisi ya rekhodo dza mililo ya ḓaka kha ḽa Australia Dokotela Vho Emma Wren u bva Yunivesithi ya James Cook vho vha musedzulusi yo rangaho phanḓa nahone vho amba uri dathabeisi yo kuvhanganya datha u bva kha vhorasaintsi vha fumbili raru khathihi na rekhodo dzi bvaho kha dathabeisi dzi re hone na khanḓiso dza zwa akademi. Muṱhannga wa miṅwaha ya fumbili rathi, Pfano Ngedzani, a bvaho Tshidzini, ndi mugidimi we a gidima u bva Pretoria u swika Thohoyandou, khilomithara dza 448, hu nḓila ya u lwa na khakhathi dza u tambudzwa ho sedza mbeu kana GBV. Ungedzani u ri u na muḽoro wa u fhaṱa senthara ine ya ḓo dzula zwipondwa. U dovha hafhu a tama u fhaṱa sports complex,

400 mita nga 48 seconds fhano south africa ndi ri nka number 38 kha ḽifhasi ndi 1224 muḽoro wanga ndi wana ndi na sports complex tshine tshine like ndi ḓo vha ndi tshi khou traina vhaswa ya ndi khou traina vhaswa uri kha vha zwi bvise kha zwikambi na zwidzidzivhadzi no dzi wana ndi khou thoma u traina vhana vhana vhaṱuku ndi tshi khou traina generation ya matshelo vhana vhaṱuku ku kharali ra vha ri khou vha traina ri khou bva vhuṱukuni Zwi amba uri ri vha ri khou vha gudisa uri mini? Ṅwana a tambudzi muṅwe, a rwi muṅwe, a dzhieli muṅwe zwiḽiwa. Ndi hone hune na GBV i ḓo vha i tshi khou fhungudzea, ḽa si na zwikambi na zwidzidzivhadzi nazwo zwi ḓo vha zwi tshi khou fhungudzea. Ndi hone muḽoro wanga. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News. Nṋe ndi pfi Rotshidzwa Maremba. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshi ḓaho. a Vhuanga ni zwi ḓa kha sia ḽa masheleni aha Belrand Brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi vho anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho tshiḽipi tsha muholo tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone vha ri kwame zwino zwino 0838612263 email ndi info at belrandbrands co za Belrand Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓiṅwaliselaho